Dydd da, blant a phobl ifanc Cymru. Falle bod chi'n ynabod i. Falle bod fi wedi bod draw yn eich ysgol chi. Ie, dyna chi. Mr Arbenigwr, at eich gwasanaeth. Nawr te, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi swydd pwysig iawn i mi. Mae nhw am i fi ddod o hyd i filiwn o bobl sy'n siarad Cymraeg efo'n 2 dim 5 dim. Miliwn! Bron i ddwbl faint sy'n siarad Cymraeg heddiw. Wel, dim problem o gwbl, medda fi. Reit. Wel, fel da chi'n gwybod, dwi'n teithio'r wlad yn chwilio am ysbrydoliaeth. A heddiw, dwi wedi dod i weld rhywun pwysig iawn. Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. y boss, Efa Gruffydd Jones. Dwi yma i drafod adroddiad sydd newid i gyhoeddi. Wel, Dwi siw fydd o ddim yn rhy gymleth i genius fel fi. Reit, dewch efo fi.
Cymrwch sef.
Diolch am fy ngwahodd i yma heddiw i drafod yr adroddiad swmpus yma sydd newydd ei gyhoeddi. Dwi wedi ei ddarllen o yn fanwl iawn, mm. iawn, iawn. Dydwch wrthau fwy am yr adroddiad yma. Wel, fel Comisiynydd y Gymraeg, fy ngwaith yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, ac un o'r pethau dwi'n gwneud bob pum mlynedd yw ysgrifennu adroddiad am pwy sy'n siarad y Gymraeg ac ym mhle mae'n cael ei siarad, ac i ni'n cyfeirio at y cyfrifiad wrth wneud hyn. Ia, y cyfrifiad. Rwan, rhag ofn bod yn cynulleidfa ni, blant a phobl ifanc Cymru, ddim yn gwybod yn union beth yw cyfrifiad, wel, mae o'n syml iawn, yn dydy. Bob deng mlynedd, mae rhaid i bob cartref, bob un wan Jack o'na ni, lenwi holiadur gan y Llywodraeth, ynde. yn nodi pethau fel lle da ni'n byw, maen nhw'n darganfod faint o'na ni sy'n byw yn y wlad yma, ac yn bwysig iawn wrth gwrs, faint o hwnna ni sy'n siarad Cymraeg. Ydych chi eisiau dweud mwy am y cyfrifiad yma? Wel, mae'r cyfrifiad yn llawn gwybodaeth diddorol. Mae'n dweud wrth ni bod 18 y cant o bobl Cymru yn siarad Cymraeg. Tasech chi'n yn rhoi ni gyd mewn rhes, dyna chi Un mewn bob pump ohonon ni, bron, yn gallu siarad Cymraeg. Ffaith arall diddorol iawn sy'n fy nghyffro i yw bod dros hanner y bobl sy'n siarad Cymraeg o dan 33 oed. Ffantastig, yn dyfe? Mae pobl ifanc yn siarad Cymraeg. O'n i'n sylwi yn yr adroddiad yma bod pobl wedi rhannu yn adrannau, a mae plant a phobl ifanc rhwng pump a phymtheg oed sydd ar frig y tabl o ran pobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Dyma fo, lwch. Yeah. A mae hynny'n gwneud hen genius fel fi yn hapus iawn, yn di tad. Chi ydi gobaith mawr y ganrif. Diolch i chi, mae'n obaith fydd yna filiwn o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru erbyn 25 dim. Mae'n drwg gen i, nes i anghofio lle o'n i am funud. Ond dych chi'n hollol iawn wrth gwrs, ac mae'n dangos ni pa mor bwysig yw ysgolion Cymru i wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn siarad Cymraeg yn y dyfodol. Ac un peth pwysig sydd wedi digwydd yw bod Senedd Cymru wedi pasio deddf o'r enw Deddf y Gymraeg ag Addysg yn 2025, a beth mae hynny'n golygu yw bydd mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc yng Nghymru i ddysgu'r Gymraeg, a gobeithio i ddod yn fwy hyderus ac i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Wel, Gomisiynydd, mae'r cyfrifiad nesaf yn dod yn eitha' buan rŵan yn 2031. Ynde. A'r nod ydy cynyddu y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg ebyn hynny er mwyn cyrraedd y miliwn yn y pen draw, ynde. Sut yn union da ni'n mynd i gynyddu'r nifer ebyn 2031, felly? Wel, beth hoffwn ni... Wel, gen i syniad yn dweud y gwir, chi. Be am i ni gynnig darn o siocled i bawb sy'n dweud bore da yn y bore. Wel, syniad diddorol. Na, syniad gwell o ar y dweud y gwir. Darn o siocled a hufen ia. Os dyn nhw'n dweud prynhawn da hefyd yn y prynhawn. Wel, diolch am hynny, ond hoffwn ni egluro'r hyn hoffwn ni i weld yn digwydd, sef yn ni'n gwybod pa mor bwysig yw ysgolion fel llefydd i blant a phobl ifanc ddysgu'r Gymraeg, felly dwi am weld mwy o athrawon sy'n gallu dysgu'r Gymraeg. Dwi hefyd eisiau gweld pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg mewn gweithleoedd ar ôl gadael yr ysgol felly dwi'n credu dyle hynny fod yn flaenoriaeth. Ac ar ben hyn, beth dwi eisiau wneud yn siŵr yw bod 'na ddigon o gyfleoedd i bobl fwynhau wneud pethau yn Gymraeg. Mwynhau gwneud chwaraeon drwy'r Gymraeg, mwynhau gwrando ar gerddoriaeth yn Gymraeg, sgrolio ar ffoniau yn Gymraeg, bod yna ddigon o gyfle i bawb wneud beth bynnag maen nhw am ei wneud yn Gymraeg. Ia, mwynhau, fel dweud dweud ynde, bobl ifanc. Ia, rwan, be fed ar y bobl ifanc yma wneud i helpu ni gyrraedd y miliwn? Y peth pwysig gall unrhyw un i wneud yw defnyddio'r Gymraeg. Un mater yw dysgu'r Gymraeg, Mater arall yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, a byddwn i'n hoffi gweld pobl ifanc nawr sydd ar ben y tabl yna yn dal i fod ar ben y tabl yna mewn deng mlynedd. Ia, neges bwysig yn fanna, bos. Defnyddio'r Gymraeg, ynde. Wel, rwan, Ydych chi'n gwybod, mae bobl ifanc Cymru'n gwybod mae ddipyn o ddeinosor balch ydw i, ynde. Ond Ond maen nhw, da chi'n gweld y bobl ifanc ma'n hoffi defnyddio YouTubes a'i, a'i TikToks yn dydyn, a mae rhain i gyd yn Saesneg, da chi'n gweld. Yn sicr, ni am weld y Gymraeg yn datblygu yn y byd digidol. Mae yna fwy na fyddech chi'n feddwl o gynnwys Gymraeg ar y sianeli mae'n barod, ac wrth gwrs fe allwch chi ddefnyddio'r Gymraeg fel i chi moyn, a dwi'n meddwl fydd hynny'n mynd yn haws dros y blynyddoedd nesaf. Wel ie, neges i chi gyd yn fanna, bobl ifanc. Os da chi'n sgwennu neges i'ch ffrindiau, cofiwch i wneud o yn Gymraeg. Wel, rwan, Gomisiynydd, dwi'n siŵr bod chi wedi cymryd blynyddoedd i ysgrifennu'r adroddiad yma, ond ydy o'n mynd i wneud gwahaniaeth mewn gwirionedd? Yda ni'n mynd i gyrraedd y miliwn o siaradwyr? Wel, mae'r adroddiad yma, wrth gwrs, yn edrych yn ôl, ond yn bwysicach, mae'n edrych ymlaen ac mae'n rhoi syniadau i ni am sut y gallwn ni gyrraedd y miliwn o siaradwyr, a dwi'n hyderus y byddwn ni yn gwneud hynny, a'r peth pwysicaf oll yw ein bod ni gyd yn defnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle y gallwn ni.

yn un o'r miliwn.